Nixtieq ngħidlek iva u mill-perċezzjoni tiegħi naħseb li qed ninnota iktar nies ta' kull età fuq ir-rota. Ma jfissirx li kien hemm xi shift kbira minn nies li jużaw il-karozza għax ħafna drabi aħna Malta nużaw il-karozza biex nivvjaġġaw u mbagħad metodi oħra ta' trasport inkluż mixi jew trasport pubbliku jew tar-rota. Imma naħseb li iva, rota u skuter qed isiru ftit iktar popolari għal raġunijiet diversi, fosthom għandna iktar traffiku, inqas postijiet ta' parkeġġ allura n-nies jgħidu iktar prattika li tmur bir-rota tasal iktar malajr m'għandekx iktar ħin tfittex il-parking. Però għandna ħafna aktar fejn naħdmu biex inżidu dan l-ammont ta' nies li jużaw ir-rota u Malta. Ġifieri komparat ma' pajjiżi oħra għadna vera lura fejn tidħol rota u trasport. Right.
And Marie, we've seen a number of initiatives promoting cycling across the island. What are some of the most common reasons people are deciding to include cycling in their routines?
Ġeneralment in-nies tbiddel l-aġir tagħha jew tixxiftja minn xi ħaġa għall-oħra għaliex tara li hemm vantaġġ sewwa jew għaliex tara li ħaddieħor qed jagħmel dik it-tip ta' bidla u titħajjar. Il-vantaġġi li wieħed imur bir-rota jew li jimxi huma li minflok ma taħli l-ħin imdejjaq fil-karozza, fis-sħana, fit-traffic eċċetera tkun fil-fatt qed ikollok esperjenza pożittiva waqt li inti ssuq ir-rota prattikament tħossok li qiegħed fuq vaganza żgħira. Waqt li inti timxi qed tikklearja moħħok, jiġifieri hemm dawn il-vantaġġi li fil-karozza mhux se ssibhom. Biex ma nsemmux il-fatt li ma toqgħodx iddur għall-parking, li taf fix-ħin se titlaq taf fix-ħin se tasal. Meta inti ssuq ir-Rota, grazzi anke għall-NGO Rota, tħossok parti minn komunità, hemm ħafna sapport, hemm ħafna ħbiberija f'dan il-grupp. Jiġifieri dawn kollha jgħinu. Però minkejja dan il-vantaġġi ma ninsewx illi litteralment hija tmur kontra l-kurrent meta inti ma tmurx bil-karozza għaliex il-kurrent kollu qed jieħdok biex inti tmur bil-karozza. L-inċentiv kollu qiegħed biex inti tmur bil-karozza. It-toroq qed jitwessgħu għall-karozza, parkeġġ qed isir għall-karozza. Jiġifieri dawn in-nies li qed iżidu u jużaw ir-rota qed jagħmluha minkejja l-fatt illi prattikament l-inċentiv qiegħed kollu bil-kontra.

l-ambulant, dak li qed jimxi jew iċ-ċiklist jew min juża l-iskuter huwa bħala afterthought, ovvjament ħa ssibha diffiċli ħafna biex inti tiffittja f'dik ir-realtà. Jiġifieri jekk inti mort timxi u l-bankina hija tant dejqa li laqas toqgħod inti, let alone jekk inti għandek pereżempju tifel miegħek jew Jew qed iġġorr basket, jiġifieri jiena kemm-il darba l-basket ħareġ barra fit-triq li qed miexja u qed tibża' li ħa tolqotulek karozza. Jew hemm obstruction fuq il-bankina, jew inkella sempliċement il-bankina ma teżistix. F'ħafna postijiet f'Malta, jiġifieri m'għandekx aċċess sikur biex timxi jew biex tuża r-rota. Allura inti ovvjament qed tħossok li kważi poġġejt lilek innifsek f'periklu. U dik hija waħda mill-ewwel affarijiet li rridu naħsbu li inti ħa tibni t-triq għan-nies, mhux għall-karozza. Issa huma x'inhuma l-bżonnijiet li għandhom bżonn in-nies biex jivvjaġġaw? Jiġifieri aħna hawnhekk m'aħniex qed ngħidu neħħi l-karozzi mit-toroq, imma l-ewwel trid tara x'inhuma l-bżonnijiet tan-nies differenti li qed jużawha f'dik il-komunità. u mbagħad tibni t-triq li tindirizza dawk il-bżonnijiet, jiġifieri jekk inti għandek bżonn tuża r-rota fiċ-ċentru tal-komunità għax mhuwiex ma jagħmilx sens li biex tmur tiġbed il-flus mill-ATM jew biex tixtri pakkett ħalib toqgħod toħroġ il-karozza u titlef il-parking tiegħek ma jagħmilx sens u ma ssibx fiċ-ċentru tar-raħal mhux se ssib tipparkja, allura ovvjament irid ikollok infrastruttura anke fejn torbot ir-rota f'dan il-każ rota, ma pereżempju jekk ħa timxiha jrid ikollok bankina fejn timxi. Għalfejn il-persuna li qed timxi trid tixxerja, taqsam l-istess spazju mal-karozza u qed tpoġġiha fil-periklu? Allura jrid ikun hemm infrastruttura fosthom toroq iktar siguri u fejn inti għandek moħħok mistrieħ li jekk mort bir-rota għandek fejn tħalliha u mhux se jisirquhielek għax għandek post fejn tista' torbotha imdawwal u hu aċċessibbli, qiegħed qiegħed fiċ-ċentru biex jinvitak li tagħmel din ix-shift. S'issa kull kull direzzjoni li rajna mill-awtoritajiet fejn tidħol infrastruttura għal għal modi ta' trasport li mhumiex li mhumiex karozza allura ngħidulhom alternattivi, fil-verità mhumiex alternattivi huma modi oħra ta' trasport. Imma tant drajna qisu by default inti trid tmur bil-karozza li qed insejħulhom modi alternattivi. It is an afterthought and ma tistax, ma nistgħux nibqgħu hekk. Trid tkun prinċiparjament it-triq mibnija għall-uman, għall-human being, għall-bżonn ta' dak il-persuna. Sorry, jekk nista' ngħid xi ħaġa, ma ninsewx li min juża l-karozza, dan ma twasslux il-karozza minn punt sa punt u m'għandux bżonn jimxi. Meta inti toħroġ mill-karozza xorta għandek bżonn timxi, jiġifieri anke minn min qiegħed jiddependi fuq il-karozza kważi għal kollox, xorta anke dak għandu bżonn il-bankina, għandu bżonn l-aċċess. Il-mod ta' trasport l-iktar, ejn ngħidu hekk, effiċenti għal kulħadd huwa li inti tagħżel il-metodu l-iktar effikaċi għal dik it-trip. Ġifieri, jiena ma niddeċidix li jien minn issa 'l quddiem dejjem ħa nimxi jew dejjem ħa nsuq ir-rota jew dejjem ħa nsuq il-karozza. Jiena nara x'għandi x'għandi nagħmel illum u nara fejn ħa mmur bil-mixi, fejn ħa mmur bir-rota, fejn ħa mmur bil-karozza jew b'tal-linja jew b'xi taxi minn dawn tax-sharing. Issa, il-problema hi li isna qed naħsbu biss li li nistgħu naslu kullimkien bil-karozza, li aqqas min isuq. Aħseb wara li n-nies l-oħrajn illi jħalltuhom il-mezzi tat-trasport. It's about it's about creating availability, right, for those options to be used and that they're viable as opposed to just always using your car. If if one had to choose they they could take their bike, their scooter, they could walk and know that it is uh, a viable option. U fuq kollox din mhux xi ħaġa li nġeldu grupp ta' nies kontra grupp ta' nies ieħor għaliex anke min isuq il-karozza ħajużhom il-bankini. Ma ninsewx ukoll li hawn min ma jsuqx il-karozza, pereżempju t-tfal. pereżempju ċertu anzjani, pereżempju l-foqra jew nies li jkunu ġew Malta u għadhom ma ssetiljawx. Jiġifieri dawn in-nies m'għandhomx għażla ħlief li jimxu jew li jagħżlu jaslu b'mezzi oħra. And and for some people it might still be a bit difficult to understand how to include stuff like bikes, cars, walking and even catching the bus or carpooling on their day-to-day routine. maybe both of you, but can you, can you give some examples or some, some su- success stories from the island of when these have come into play? Ara, ħanajt- ħanibda jiena, għax jiena di għalija risposta sempliċi ħafna. Bħalma tippjana l-ġurnata jew il-ġimgħa, ok, meta se taħdem, meta se tmur tixtri, eċċetera kif se tivvjaġġa, kif se timxi minn post tal-ieħor, ikun parti mill-pjan. Jiġifieri, ċertu vjaġġi ħa tagħmilhom bil-karozza. jew għax trid twassal lit-tfal, jew għax m'għandekx mod, jew se ġġorr affarijiet kbar, ċertu vjaġġi tista' tagħmilhom bil-bass għaliex leisure, m'għandekx inkwiet fi x'ħin tasal jew fi x'ħin titlaq, ma tridx, forsi trid tixrob u ma tridx toqgħod taħseb jekk hux se ssuq wara, eċċetera. Ċertu vjaġġi forsi tista' tagħmilhom bir-rota. Forsi għad m'għandekx il-kuraġġ tagħmilha, ma jimpurtax. tibda u eventwalment tidħol fir-rutina. Jiġifieri t-trikk huwa li tippjana u eventwalment issir rutina. M'hemmx rocket science, mhux li ma tridx tgħaddi minn Pratchett jew mill-Griżma biex biex inti tibda tuża mezzi ta' trasport oħra. Tagħmel pjan u tgħid ara da ħa nipprovah. Nhar ta' Ħadd ħa nipprova bil-bass. Vjaġġi lejn il-belt nista' faċilment nagħmilhom bil-lanċa jew nagħmilhom bil-bass. Meta jkolli t-tfal m'hemm x'tagħmel ħa jkolli mmur bil-karozza. Dik nista' nagħmilha bir-rota għaliex hemm troq, triq safe u nista' nagħmilha bir-rota jew dik nista' nagħmilha bil-mixi, eċċetera. Biex inżid fuq li qalet Marie, naħseb trid ukoll tirrealizza kemm meta jkollok metodu ta' trasport wieħed biss, kemm jista' joħloqlok limitazzjonijiet għax inti inti qed tiddependi fuqu biss. U kien hemm sitwazzjonijiet anke jiena nsuqha l-karozza, qabel kont insuqha ħafna iktar meta ma daħħaltx ukoll ir-rota l-mixi u nuża wkoll ħafna l-lanċa biex immur il-belt. Kont insib ruħi f'sitwazzjonijiet fejn anke pereżempju jekk ħa nagħżlu post ta' divertiment jiena u l-ħbieb, pereżempju ħa mmorru restaurant, ħa nagħmlu reunion u hekk, ħafna drabi kien ikun marbut ma' jekk hemmx parkeġġ jew le. Jekk m'hemmx parkeġġ jew diffiċli biex issib parkeġġ, Mela le ma mmorrux 'il dik iż-żona ta' għax inkella biex tidħol il-belt l-istess inti miżerjament bejn il-ħin biex issib il-parking jekk ħa tmur f'car park trid titħallas u timxi sal-post ċentrali fil-belt għandek bejn tnax-il minuta kwarta. Bir-rota jien mid-dar toħodli għoxrin minuta. Bil-lanċa toħodli qisu thirteen minutes. bejn il-lanċa u, u, u, u qiegħda fiċ-ċentru tal-belt, ma rridx nerġa' nimxi. Allura bdejt nirrealizza li anka l-karozza li ħafna drabi ngħidu hekk komda u jkollok l-air condition u da, ħafna drabi xorta jkollok il-limitazzjonijiet tiegħek f'ċertu, f'ċertu sitwazzjonijiet. Allura inti mbagħad meta ma tħallihiex id-default mode of transport tiegħek u tibda ddaħħal metodi oħra, anka pereżempju li tixxerja, carpooling,

Naħseb l-ikbar inċentiv irid ikun meta qed tagħmel differenza fil-lifestyle ta' dak li jkun, jiġifieri jekk inti ħa tagħmilha pereżempju biex tnaqqas it-tniġġis fl-arja imma fil-verità mhux sostenibbli għalik fil-ħajja tiegħek, probabbilment ħa tieqaf tagħmilha wara ċertu żmien għax se tgħid din qed noħroġ out of my way wisq biex immur pereżempju bir-rota. Inċentivi hawn kemm kemm mill-awtoritajiet, pereżempju jekk tixtri e-bike għandek grant mill-gvern ta' erba' mitt ewro, għandek ukoll il-VAT rebate ta' xi mitejn u ħamsin ewro massimu, allura inti dak il-prezz li ħriġt biex tixtri rota qed tieħu ftit lura minnu. Imma mbagħad inċentivi prattiċi wkoll li ma teħilx fit-traffiku, li ssib li ssib il-parkeġġ, il-fitness tiegħek, il-wellbeing emozzjonali, mentali tiegħek hija xi ħaġa tant sabiħa li inti waqt li qed issuq ir-rota waqfek xi ħadd, kellmek. Din wara kollox l-umanità hija magħmula minn dawn il-mumenti, jiġifieri aħna m'aħniex magna nidħlu f'kaxxa tal-ħadid u qegħdin hemm minn post għall-ieħor. Li inti jirnexxilek iddaħħal komunikazzjoni, connection ma' nies oħrajn waqt li qed tivvjaġġa jew qed timxi, Hija xi ħaġa sabiħa ħafna u dik għalija hija benefiċċju kbir. And my last question and if I could get both of your opinion on it, what would you suggest to anyone who may have considered including more walking or cycling in their routine but have not yet made that change? Marie? Ehm, biex nuża kelma Ingliża baby steps. Ġifieri m'hemmx għalfejn tagħmel shift radikali u tgħid daqshekk il-karozza. Tibda minn dawk il-vjaġġi li taħseb tista' tagħmilhom u tibda tara kemm tkun iktar rikka l-ġurnata meta inti żżewwaq il-mod tat-trasport. Anke pereżempju, meta inti timxi, pereżempju jiena mat-tifla sikwit nimxiha lejn l-iskola avolja qiegħda ġo raħal ieħor. Imma dik il-mixja tista' tgħid kelma. Bir-rota, kif qalet Michelle, tista' tgħid kelma jew ixxejjer lil dak li jkun. Fir-raħal, pereżempju, l-gargur sikwit ixejrulek mill-pjazza għax tarahom jkunu fil-pjazza u jarawk għaddejja, jiġifieri dawn huma affarijiet li bil-mod il-mod, ma trix tagħmel xokk kbir, bil-mod il-mod ħa tasal, ibda minn vjaġġ, ibda minn tal-weekends biss. U mbagħad kompli. Xi kultant iżżid waħda 'l hemm u 'l hawn mill-modi tat-trasporti differenti. U r-reward qiegħda hemmhekk fiha nfisha. Jiġifieri kważi prattikament m'għandekx bżonn l-inċentiv tal-gvern biex inti jġegħlek issuq ir-rota. Għalkemm jiena ngħid li l-ikbar inċentiv li li jkun hemm biex nixxiftjaw mill-karozza għal modi l-oħrajn huwa li nnaqqsu s-sussidji fuq il-karozzi. Jiġifieri bħalissa l-inċentiv kollu, minkejja dak li naħsbu, għadu fuq il-karozza. It-toroq jitwessgħu minn flus il-poplu għall-karozza. Mhux hekk? Is-sussidji biex inti tbiddel, imma xorta fuq kollox qed tieħu sussidju kbir biex tixtri karozza. Ġifieri, wieħed irid jibbilanċja dak li qed nipprovaw nagħmlu biex nixxiftjaw il-mezzi tat-trasport mal-fatt li għadna qed nissussidjaw il-karozza. fl-aħħar mill-aħħar. Mhux hemm għalfejn tgħad u. Iva, hemm kif intqal, naħseb trid tibda mil-lokalità tiegħek tagħmel dawn il-vjaġġi żgħar ħalli ħalli ovvjament jekk inti inqalgħatlek problema jew sakemm titgħallem ir-rotta għall-inqas ma għadek fil-lokalità tiegħek u tista' ssib l-għajnuna. Naħseb ukoll li tajjeb li tkun parti minn komunità ta' nies li jaħsbuha bħalek, semmejna Rota, hemm ħafna gruppi oħrajn li huma proattivi, żgħażagħ, tfal għadhom tilgħin b'ideat vera sbieħ dwar trasport sostenibbli u li inti meta tkun taf li qiegħed parti minn din il-komunità u għandek diffikultà kif se nġorr il-laptop jew Hemmhekk fejn torbtu għar-rota meta tmorru dik il-lokalità jew minn fejn tgħaddu eżatt jew din it-triq hija magħluqa kif għandek għandek għandek il-peace of mind li għandek dak is-sapport u dik dik naħseb tagħmillek ħafna kuraġġ. Allura iva nistieden lil kull min jixtieq li jieħu din l-inizjattiva li jfittixhom dawn il-gruppi bħal rota imma hemm ukoll organizzazzjonijiet oħrajn. jissieħeb f'din il-komunità naħseb naħseb tkun ta' għajnuna kbira għalihom. Actually there's there seems to be scope here for obviously the further integration of all all these methods we've discussed um, great advantages to them as well not just for you but everyone around you the environment and whatnot um, appreciate both of you coming in today to discuss discuss this the integration with active travel